Dumelang gape le a itse gore ke nako eo nako ya moitse o emeng fo pele ga gago fa ke lla ke kgosimang ba ba mo itseng sentle ba re ke letebele le le ntshonyana la bora mesega wa maitsukula a kaname Setlhare sa moretlwa se se jetseng fa thoko ga tsela ka sapo la motho le le phesuo. Ba re motho o ke mang? ke re ke ngwana ga tlhatlholo tlhatlhole ke ngwana ga mmankepa ba re na ba fela pitsana mo legalapeng fale ya be e sa le e butswa e sena molelo a ba fepa setšhaba sa gagwe ka lerato ka boitumelo le ka kitso e re tlileng go e tshwara gompieno mo letsatsing la gompieno ba gaetsho ga ke tle go bua sepe se se tona kgang ya me ke gore ke simolole ka potso ke go botse gore setswana sa gago wena o le motho se simolola kae ga ke batle go bua ka same ka gore same ke ne ke le kwa ko pampiri stata kwa ke le ko pampiri stata kwa ba mpolelela gore setswana sa ka sa bafurutshi ke se se tagilweng ke se se itswelang hela yana yaanong ke a ba lebelela ke ba raya kere mara ga le re setswana sa me ke se se itswelang fela yana lona le bua setswana setwa ba reye buti ba reye buti o ka re anong o tla e senya mme ke yone kgang eo ya gore tota setswana sa nnete setswana se se tlhapileng setswana se e leng gore re tshwanetse gore a be re ipela ka sone kgotsa bona e seng go ipela ka sone mme tota e le yone the approach e le yone the stepping stone e le yone baebele ya rona jaaka motho nna a ka bua a re setswana se re tshwanetseng gore re se bue ke sefeng batawana buang le nna balete buang le nna bakwena buang le nna le lona ba ngwato kgotsa le lona bangwaketse buang le nna gore setswana se se siameng a ke sa gago kgotsa ke saka ka gore nna ga ke bua seforutshe saka ke utlwa ke bua setswana tota setswana se se tlhapileng setswana se e leng gore re ka se bua gongwe le gongwe mo lefatsheng mme ke batla go utlwa ka wena mme ke a tle ke re Pele re ntse re bua dilo tse tsotlhe tse, ke gore re tshwanetse re itse gore tota morafe wa Batswana o simolola kae. Dipalopalo ga o ka tla go lebelela le history tla go bolelela gore Setswana se se simologa kwa. Bona, e seng Setswana se tota, morafe wa Batswana o simologa kwa. 14 centuries ago ga o tla go lebelela 14 centuries ago ke dingwaga di le kae nna ka gore ga ke itse dipalo bona jaaka dipalo tsa ka dintha di re about 724 years ago ke ga morafe wa batswana o simologa go raya gore kana jaanong ga go ntse jalo go raya gore the language itself jaaka re le batswana le yone e mo dingwageng tseo tota ka be ke ipotsa gore jaanong ga go ntse jalo go raya gore go tshwanetse bo go na le mmodi tota wa puo e ya setswana mme ga ke batle go bua eo ke batla go utlwa wena jaaka re le merafe e le mentsi ya batswana a ke re ba re ba re ratswana ba re ratswana kgantelenyana fale o na le morolong a re hela kgantele fale o na le mofurutshi a re fela kgantele fale jaaka ke setse ke kaile o na le molete kgotsa o na le motawana o bua se e leng sa gagwe jaanong ne ke re tla ke boele ko morago ke re histori ya batswana nna ka mokgwa ke tseneng ko matsiyeng ka teng e nthaere batswana ke batho ba galowe batswana ke batho ba galowe ga o ka iphitlhela o le ko botswana e ya fa le fo matsiyeng o e go iponela ka ga go matlho ba re nako eo eh, eh, eh, matlapa a ne a sentsane a tobetsega ka be ke ipotsa gore matlapa a setse re a tobetsega tota seo seo ke motho ne o ka re motho o tsubile motokwane ga a kwala seo sele mare jaanong ke ka mokgwa go leng ka teng ba re batswana ba ke batho ba galowe ga o ka tsena ko matsiyeng wa go fitlhela e le gore wa go makadiwa ke selo kise nna as a man of science as a man of mathematics e rile ke tsena ko matsieng ka be ke tshoga ka be ke makala gore ke bona leoto le lekana le e ka reng ke la motho kgotsa ke la dimo ka nako eo e le gore leoto le ke le bona next to the footprints of animals ka be ke ipotsa ka be ke tshoga gore how is it possible gore leoto le le bontshang gore ke la motho mme leoto le le bontshang gore ke la diphologolo le sentsane le le bona fela jaaka nne le ntse so many years ago ga te nako eo matlapa a ne a sentsana a tobetsega e be ke ipotsa gore tota go raya gore sengwe fa ke nnete mme kana loe o Gate loweo, looto la gagwe le tlhomile teng ko matsieng, la be le tlhoma go gongwe fo bafurutshing fale, la be la go tlhoma go gongwe ga o pota mahikeng hela ka kwa. Ka be ke ipotsa gore how big was this creature? How big was this monster? How big was this mystical creature? E go teng ke lowe tota bagaetsho. Jaanong ka be ke bona gore history ya rona re le batswana kgotsa motho o nna a tla isimolola koo mme ka be ke tla kwano ke re ka dingwaga tsa 1895 ga gona gore ga re bua ka setswana kgotsa ka batswana re ka lebala borre ba ba le bararo ke rre bethuena kgotsa kgosi bethuena ke kgosi kgama ke kgosi sebele a be re ipotsa gore borre ba jaaka nne ba rwala ditlhako ba lebelela ba ya kwa ko go mma mosadinyana ko ko ko Brittany ba go moraya ba re mma mosadinyana re kopa gore o re neele lefatshe la rona re kopa gore o re neele batho ba rona re tle re kgone go ba ipusetsa nne ba naganneng tota because you can imagine so many so many kilometers from cape town to brittany my goodness ga, ga, ga, ga se fela gompieno jaana a be re na le naga e bidiwang go te ke botswana ke tsaya gore re tshwanetse gore re, re leboge borreba re leboge merafe e borre ba ba tswang ko go yone a kere o mongwe o tswa ko bakweneng o mongwe o tswa ko bangwatong o mong o tswa ko bangwaketsing ka be ke re borre ba le bone mo historing ya ya setswana ga re ka ke ra ba lebala gonne dikgosi tse tse tharo nne di a tsaya kano ya gore kabe ke ebe o mongwe a tlola a kere ke mofurutsi o mongwe a ba tlola mo tlhaloganyong ya me ga te ene nako eo ka gore ne a potile bodara ka kwano jaaka re e tlwaetse a le mo aforika borwa ga te ene mofurutshi e rile ga ga mabrithani ba tsaya ba ba le bararo ga te maburu a be ba tsaya mofurutshi ba go mo isa ko cape town ga ba mo isa ko cape town ba ile go bontsha mofurutshi fela ba ile go mo rekela thobane Lefutshi ke ka moo re atle re re dumela bafurutshi re le rolela futshi tla ke rolele bafurutshi futshi jaaka jaaka history ya tlebo e le bakinyana mme e rile ga a boa kwa o fitlhele e le gore borraagwe mogolo ba setse ba ile ba ile go bua ka lefatshe la Batswana mo e leng gore tota ga o ka tla go lebelela history kgotsa dimepe tsa history ya Batswana ne o tla ela tlhoko gore go simolola fo lefurutse go pota fela jaana wa ko kimberley ke ditaemane tsa rona a bo o tsena jaana ka gauteng so seo gold ya rona eo rona kana ga re le fo rantsontini fale re itse gore re fo gae tota re fo ga rre mogale tota yaanong ke ka moo histori ya batswane e leng ka teng mme e rile re potela ka kwano kana ke le ka gore ke go bontshe the timelines tse nna ke bonang gore the impactfulness of setswana le batswana ba e tshamekile mo historing ya lefatshe a be re nna le motho ga te ne le rre mangope fa fa fo motswedi um e le ngwana wa mofurutshi um batho ba le bantsi ba ba mo itse e le ba o itse ga ke bua ka rre bangope ka re ke tla tsena mo politiking mme nna a tla re batho ba me re mo itse jalo na tla re batho ba me a bua ka batho ba e ne e le gore ba ne ba nna ka nako eo mo bophuthatswana ka di-1970s o lemoge gore ka nako eo e ne e le naga e ne e busiwa ke ene mme na tla re batho ba me a raya gore ka lerato a rata batswana a rata setswana e le gore maitlhomo a gagwe ne e le go boloka morafe wa batswana le go boloka setswana ka nako eo ga ke batle go bua thata ka ene ka gore le a gore ke bua polotiki jaanong e re ke fetele kwano e re ka tsone dinako tseo a be re simolola go nna le dilo tse di tshwanang le boradio re tshwana le dilo tse di tshwanang le um le mmino tota o e leng gore mo nakong ya gompieno that's what shaped a lot of us ka, ka, ka setswana rona re le basha ba aforika borwa re le basha ba botswana e le gore ka nako eo ne re itse gore ra go reetsa radio setswana ga ga re reetse radio setswana e bo utlwa re modise modise modisane modise a bo utlwa bob mabena a be utlwa batho ba ba tshwanang le boqebo manyapelo a re e monate mo mosong ga ta gore e monate mo mosong rona ka nako eo nne re le bana re sa itse gore re qebo manyapelo o ne a bua ka eng a re e monate mo mosong yaanong ka gore re godile nyana eh, re, re, re, re na le matlu a rona re na le malapa a rona ke gone re tlhaloganyang gore re ke bomanya pelo ka nako eo fa na re e monate mo mosong nna raya gore e monate mo mosong radio ga o ipulela yone o le ko ga gago na sa bue na sa bue sepe na se bona gone anong ke na le mosimanyana keo ke ena a ntlanyang wa tshega ga ke re monate mo mosong ga ke itse gore ene o naganne jaanong tla ke fete foo mme batho ba ba tshwanang le bo eh, double h p batho ba ba tshwanang le bo khulichana batho ba ba tshwanang le bo mmomolemi batho ba ba tshwanang le bo tuksenganga batho ba ba ba tshwanang le botho di mac morafe in general um e be e nna gore eh, go nna le movement wa wa motswako ga o tla go lebelela motswako o tshwanetse gore o boele ko morago kwa batho ba ba tshwanang le bo prof ka nako eo ko mafikeng kgotsa ko mahikeng nna nna ke goletse koo ka ka early 90s ne re e bitsa re re ke mafikeng ba re ke maftown ba re ke mafjosi ha no batla go bona gore eh, mafikeng was was yes was a city on its own utlwe go te ke mmavujozi o itse gore ka nako eo di-sixties ga di setse di gorogile music was galore motswako was doing what it was doing house was doing what it was doing all the big djs that you know in the country right now gore ga go nna di-sixties ka december nno go iwa ko mahikeng o fitlhelele gore sengwe le sengwe se fedile metsi a fedile le dilo tsa bagolo le dilo tsa bagolo ka nako ya di-sixties bagolo ba nkutlwile ba a itse ga ke batle go bua dilo tsa bagolo ka gore bana ba bone ba reditse mme ba itse ka nako eo gore it was a vibe ko mafikeng that's how motswako that's how setswana now was elevated e re nna ga ke tsena ko kzn kgotsa ko durban ke re ke bua le mosetsana wa mozulu ke ntse ke re um khikhilekhikhi ntombi khikhilekhikhi o ya mfaka o ya nkipa a makale gore motho oa ba a bua puo ya ko kae kgotsa ke motswantle mme erile ke bua setswana ga ba re hai man buti hai man wena wena o phoma lape e, e, e mahikeng double h ke re wa bona yaanong ke ga ke mo tsena ka setswana yaanong ke re wa bona wa ntlhaloganya gore these were the things tse ne e le gore they were impactful and they contributed to setswana television as well ke godile re lebelela batho ba ba tshwanang le bo mmalonya um eh, di-tv programs tse di tshwanang le bo lesilo rula um eh, tse nne e le gore ka nako eo ga o tla go lebelela bo ponko le tlampona nna erile ke bona monna wa motswana a apere sutu e le ponko e le morwa mo natong ka be ke kgatlhega gore normal there is something here about being motswana there is something about monna wa motswana o apereng sutu a kgabile a le montle e seng sekgothane ke bua ka ka sutu tota a lebega ka be ke bona gore no setswana go raya gore se tsamaisana le go tlotla le go ithata le botho ke ka mo thelebišene jaanong e simolotseng go tshameka karolo eo e botlhokwa mo Setswaneng ka nako eo ka be ke sa lebale batho ba ba tshwanang le bo Presley tshwene ya gae ke mosimane wa go mafikeng um ka nako eo ke a gopola batho ba gauteng magauteng ba re kanjane kanjane tsotsi e be e motswana kanjane mme ka nako eo Presley tshwene ya gae ke ga e le tsotsi tota mo thelebišeneng mo moving o e leng gore ya be e wine was it a grammy or oscar ka nako eo that, that, that is how that, then we knew gore batswana ba gorogile because we had people like that mo televisioning we had producers or we have producers like bomme khoni ferguson uh, jaaka na dirisana le le shona eh Ferguson a tla re mma go se tlhako na na le ditlhapa ga ga o ka ga o ka nkgata di cots ke a go goroga jaaka jeri ko ko the queen na na rogana ka teng a boela tlhoko gore even though eh batho ba ba tshwanang le bo Connie Ferguson or, eh, or Ferguson Films eh le ga ne le gore they do a production ya sekgowa ne ba latlhela sengwe ba latlhela fale le fale Setswana go bontsha botlhokwa ba gore puo e ya rona we have to preserve it we have to take care of it and we have to put it forward mme ka go rialo re ka se lebale gore thuto le yone e tshamekile karolo e tona mo setswaneng because ga o ka tla go lebelela academia has always been our thing le ga e le gore academia ke so se e leng gore um e ne e le ka sekgowa kana dithuto motho ga te o rutegile ga ua sekgowa ga ke itse how truthful is that mme batho ba ba tshwanang le bo professor eh o tlogetswe eh ke batho ba e leng gore re ka bua ka bone in terms of translation of Setswana English to Setswana batho ba ba tshwanang le bo Re Dr Legodi ba e leng gore ba okeditse ebile ba tsenya Setswana mo dithutong tse e leng gore ke tsa ko university ke batho ba ba tshwanang le ba ba e leng gore they've played a role in saying motswana wake up kana um wake up kana thuto le yone e tshameka karolo e tona mo setswaneng mme ke batla go tsena mo karolong ya bobedi kgang e ke batlang go bua ka yone ke e leng gore ke a go gata ba le bantsi dikgonse bone O seke wa tshoga ebile o seke wa nthoga. Ke batla go bua ka bodumedi versus setso. Batho ba le bantsi ba tle ba botse gore tota bodumedi bo ke eng le gore a bodumedi bo ga nne bo sa tlisiwa ka sekepe. A nkebe rona re le Batswana, a nkebe rona re le maAforika nkabe re le batho ba ba dumelang mo sedumeding jaaka gompieno jaana? Ke bua ka Modimo. Mme ga nka ke ka bua ka Modimo ke sa bue ka bukana kie. Bukana ye ke yone ba tle ba re ke thamaga ya bojeso, ba re ke buka ye ntshonyana. Yaanong buka ye ke buka ye e leng gore batho ba le bantsi ga ba e tseye jaaka buka fela mme ba e tsaya jaaka buka ya tumelo a be o re jaanong ga o le motho wa setso wena buka e o e tsaya jang a o e tsaya fela jaaka bukana a re boele morago re boele ko kgang ya gore bodumedi bona bo simologile jang ebile bo simolotswe ke mang batho ba le bantsi mo setswaneng Ba go go raya ba re motho o e leng gore o tshamekile karolo e tona e le motswana um mo, mo, mo, mo karolong e ya sedumedi ka setswana ba re ke re sooplatši uh, re sooplatši is, uh, is, is one of the people ba e leng gore o itsege e le ene e leng gore o translateile baebele ya sekgowa mo setswaneng a be potso e nna gore e rile a translate-a baebele mo setswaneng maikeelelo a gagwe resoplaki e ne e leng gore a nne le go tsweletsa se nne di-missionaries kgotsa baruti ba ma Europa ka nako eo ga ba tla mo Aforika Borwa mo Aforika mo Botswana ka gore nne ba tla gore ba tle go tsaya ba tle go re utswetsa a le ene na le mo moanong oo kgotsa nna a batla gore re tlhaloganye bukana e botoka gore re seke ra tsiediwa kana kana this is a very complicated issue ga o tla go tsaya bodumedi o tla go bo baya le setso setso sone be se tla gore ra se re fa o le motho fa o le motho o tshwanetse o itse gore before anything else o mang tota gore setso se re ruta ka botho setso se re ruta gore o motho wa lotso le feng tshika ya gago e simolola kae ke ka moo ke atle ke re ga re ka ke ra bua ka setso a be re tlogela bodumedi ga re ka ke ra bua ka bodumedi a be re tlogela setso mme ke batla go utlwa ka wena commenta commenta re bolelele gore wena ke eng se se go dirang gore o re no nna ke tsamaya le sedumedi wena ke eng se se go rang se re ae nna ke tsamaya le setso ka gore dilo tse tse pedi go ya ka nna we can use them together and they can help us together ba tle ba re do you bana ba gompieno ma 2k ma 2k ba re do you ga e le gore o batla go tsamaya le baebele do you ga e le gore o batla go tsamaya le setso do you yaanong ne ke re re re simolole jalo mo mo mo karolong ya rona ya gompieno ya moitse gore O tsamaya le eng wena? O le moratibilo le molatedi wa lenaneo le la rona. Seo sa bofelo se e leng gore ya go nna tlwaedi ke gore ga re tswalela lenaneo la rona re tshwanetse gore re bue ka seane seane sa gompieno ke se ke se se ke se e leng gore se se gaufi thata le pelo ya me nna ke le monna a motswana seane se sa re fa ya baneng ya kgaoga think about it for a second gore ga e ya baneng ya kgaoga re bua ka eng fa re re ga e ya baneng ya kgaoga kana mo mo malatsing a gompieno tshika kgotsa masika a nkgaoga fa fa fa fa lesika le simolola go gola fa bana ba bana ba bana ba simolola go tsalwa mo e leng gore re simolola go itebala gore re bomang ke ka moo motswana a reng fa e ya baneng ya kgaoga mme tota nna ke tsaya seane se ke re ga nka se fa nka se ka lereo la seeng ka re ka se unpack no tlaela tlhoko gore ebile sa womana sa re ruta gore rona re le batswana gore wena o na le lesika wena o na le lelapa o tshwanetse gore e nne maikarabelo a gago jaaka motswadi yaka motsadi jaaka motswana gore o netefatse gore ngwana wa gago o itse lotso la gago ngwana wa gago o tshwanetse a itse kwa tlhagang teng a tshwanetse a itse gore kana batho ba ba tshwanang le bo malome le bo rangwane le bo mmangwane ke boma ka ntlha ya gore ke batho ba wena jaaka motsadi wa ngwana o o tsalanang le bone mme lefoko kile ga te ke cousin man lefoko kile ga te ke cousin ke a tle ke re lefoko le ga ke le rate sentle ka gore lefoko le le senya kamano le senya botsalano bo e leng gore re na le bone le batho ba re tsalwang le bone it really really ke a tle ke re ka lereo la seeng ke re le fokotsa Botlhokwa, yes, that's the right word. Le fokotsa botlhokwa ba kamano ya rona because everywhere you go go tla bo go ntse go te ke cousin ke cousin mare cousin ele cousin a jang ka gore o tshwanetse o mpolelele gore ga o re ke cousin wena le ene a le ngwana wa ga mmangwane le mmamogolo kgotsa le ngwana wa ga rrangwane le rremogolo kgotsa le rakgadi jaanong ke ka moo ke reng i like refraining so much from this word gonne ga lena tlhaloso jaaka mafoko a le mantsi a sekgowa mme ke ne ke re ke yone kgang ya rona e ne re batla go e ba mo tafoleng gompieno ke re mo letsatsing la gompieno o ithute jaaka nna ke buile ebile o seke wa lebala gore le wena le wena as an ordinary ordinary viewer wa nthuta ka ntlha ya gore ga o commenta ga o subscriber ga o shera go ra gore go na le kore yang teng rona re le morafe wa batswana ke raya gore do those things gore re tle re thusane re tle re rutane re tle re tshegetsane re tle re godise chanele e ya rona ya moitse no him or her mme ka go rialo tla ke tlhotlhise fa ke re o seke wa lebala modimo ke lerato lerato ke modimo nna ke le lla ke kgosimang ke a tle ke re o nne le pelo e tshweu fa o le motho o nne le pelo e ntle fa o le motho o nne le pelo e e jegang gonne pelo e e jegang ke pelo e e tletseng bopelonolo e e tletseng bopelonone mme pelo e e tletseng bopelonolo ke yone pelo e e tletseng bomodimo e tle e re motho yo botlhoko ga gago fa a na le mathata fa a tsamaya tsela e bokete a bo kgona go mo fa pelo eo e e tletseng bomodimo mme ka go rialo ke gore ke re re tla kopana gape mo nakong e tlang fa modimo le badimo ba ratile salang